Għand it-tabib smajt mara tgħid li qed tbati ta' spiss b'uġigħ fl-ovaries. Uġigħ li daqqa jiġi u daqqa le. Meta jkun hemm problema fl-ovaries, l-uġigħ huwa l-unika sintomu?
Hemm ħafna ċesti żgħar, pereżempju fl-ovaries, ma jikkawżawx uġigħ. Ġifieri għalkemm l-uġigħ iva assoċjati ma' problemi fl-ovaries, però ċesti żgħar taf ma jikkawżawx uġigħ. On the other hand, Ċesti kbar, apparti l-uġigħ, imbagħad ħa jikkawżaw problemi ta' nefħa fiż-żaqq, uġigħ li ċ-ċesta peress li mhux normali li tkun hemm tifforma l-ilma fiż-żaqq. Ġifieri jkun hemm ċertu ammont ta' ilma li l-pazjenta mbagħad ħa tħossha ħafna bloated. Having said that irrid ngħid li l-uġigħ mhux dejjem ġej mill-ovaries, l-uġigħ ta' żaqq mhux dejjem ġej mill-ovaries. U għax ikollok nefħa Mhux bilfors hemm problema fl-ovaries għax naraw ħafna nisa li jkunu nkwetati illi jkollhom problema fl-ovaries meta fil-fatt tkun ġejja ħafna drabi pereżempju mill-musrana jew minn xi tip ta' gass.
Fl-għenieqed tal-bajd jistgħu jiffurmaw ċesti. Dawn ikunu boroż żgħar mimlija b'likwidu. F'ċertu każijiet dawn ma jġorru l-ebda sintomu, però jista' jkun li jkun hemm xi uġigħ.
Fil-fatt l-ovaries il-funzjoni tagħhom hija li jiffurmaw bajda kull xahar throughout ġifieri mill-età ta' 14 sal-menopawża. Allura mhijiex sorpriża illi dawn u l-organi li l-funzjoni tagħhom hija li jipproduċi ċ-ċesti li fil-fatt jipproduċu ċesti li ma jkunux normali. Mbagħad hemm ċesti żgħar li ngħidulhom ikunu ma jkunux cancer. Mbagħad sfortunatament nafu li eh, ċertu nisa jiffurmaw ċesti li jistaw jirriżultaw f'tumuri u hemm ħafna tipi ta' tumuri li jistaw jiżviluppaw. Fortunatament il-maġġor parti tagħhom jiffurmaw fin-nisa ta' età kbira, ġifieri m'għandekx Rata għolja ta' kansers f'età żgħira, imma sfortunatament nafu illi meta jiżviluppa kanser fl-ovaries jista' jkun li ma nindunawx bih kmieni. Għax jiġifieri il-progress isir isir rapidu, mhux għax il-mara tkun traskurata, għax huwa impossibbli li mara tiġi tagħmel check-up pereżempju kull tliet xhur, huwa impossibbli. Imma nafu li fi żmien three months jista' jkun li jiżviluppa cancer.
Bħal f'kull parti oħra tal-ġisem, anke fl-għenieqed tal-bajd jistgħu jiffurmaw tumuri. Dawn jistgħu jiġu identifikati jew permezz ta' CT scans u MRIs jew inkella permezz ta' test tad-demm li jiċċekkja għal proteina partikolari fid-demm.
Mela, mbagħad once li once li saret id-dijanjosi li hemm ċesta, mbagħad hemm ħafna kriterji ħanajtek li wieħed jissuspetta jekk hux ngħidula binajn li ġifieri mhix cancer jew jekk hijiex cancerous. Mill-size, mix-shape, l-apparenza, jekk hijiex mlija bl-ilma jew dak jgħidu li solid. Jekk ikunx hemm hemm ħafna kriterji, ħa ngħid hekk, jekk tidhirx li ċ-ċesta qiegħda magħluqa ġo borża jew hix qed tinfirex. Hemm ħafna kriterji li mill-ultrasound inkunu nistgħu qisu niddetuċu jekk huwiex cancerous jew le. Però Luckily għandna ċertu testijiet tad-demm li jistgħu jsiru li fi żmien ġimgħa jtuk risposta jekk hemmx riskju għoli li ċ-ċesta tkun cancerous. Naturalment imbagħad dejjem at the end of the day jekk aħna suspett qawwi li l-ċesta tkun cancer, naġlu biex nagħmlu operation biex titneħħa biex infittxu nibdew trattament għaliex nafu illi Iktar ma tagħmel trattament kmieni, iktar hemm ċans li l-pazjenta ħajkollha outcome tajjeb.
Jista' jkun hemm ukoll problemi fl-għenieqed tal-bajd kawżati mill-endometriożi.
L-endometriosis hija kundizzjoni pjuttost kumplessa. illi tirriżulta, naħsbu, m'aħniex ċerti, minn ċelluli li ġejjin minn ġo l-inforra tal-utru li jisom joħorġu barra l-utru. U ovvjament ma' kull sajkil jibblidjaw. U allura ma nafux għalfej joħorġu barra l-utru, min jgħid li pereżempju tal-period joħorġu ċelluli minn ġo tubes, Hemm min jgħid li ċ-ċelluli stess ta' ġewwa jinbidlu f'ċelluli tal-invorra tal-utru, però nafu li teżisti. Issa mbagħad dawn is-cells joħroġ id-demm minnhom. Id-demm ħajkawża l-uġieħ. Id-demm stess ħajaqat u jagħmel li dajdula adhesions. F'każi gravi, ħanajtek, jista' jkollok kemm ngħidulhom chocolate cysts fejn jkollok ċesti mimlijin bid-demm fl-ovaries. Jista' jkollok ukoll, pereżempju, il-tubes jiġu blocked allura il-mara ma tkunx se tinqabad ilha. Jista' jkollok ngħidulu aħna xi kultant frozen pelvis fejn jkollok l-utru, l-ovaries, it-tubes, il-musrana, kollox imwaħlin flimkien ta' ida waħda. Tista' timmaġina x'uġieħ kun hemm u mhix faċli għaliex l-uġieħ jista' jdum miegħek ħajtek kollha u tittidra tgħix bih.
Tikka aktar dwar saħħtek. Il-kundizzjoni tal-acne ħafna drabi nassoċjawha mal-adolexxenti. Però riċerka li saret fl-Italja turi li hemm nisa li din il-problema tibqa' magħhom saħansitra sa meta jkunu qed joqorbu t-30 sena. Il-fatturi prinċipali li jwasslu għal dan jinkludu n-nuqqas ta' frott u ħaxix fid-dieta tal-persuna, livelli għolja ta' stress, kif ukoll każijiet ta' ekni fil-familja. Konsum regolari ta' junk food, u speċjalment ikel li fih livell għoli ta' zokkor, jgħolli wkoll ir-riskju li l-ekni ddum ħafna biex titfejjaq. Fost dan l-ikel insibu l-ħlewwiet u l-kejkijiet, il-patata moqlija, kif ukoll il-ħobż abjad. Fil-każ tan-nisa, anke t-tibdil fiżiku li jolqothom jista' jwassal biex l-acne tirvilla aktar. Waqt iċ-ċiklu, kif ukoll meta l-mara tkun qed tieħu xi mediċina, jista' jkun li fil-wiċċ jitfaċċaw ukoll il-ponot. Tikka aktar dwar saħħtek għada.